Is-serata t-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Illejla ser nospita lil Victor Galea. Victor Galea l-President tal-Minus One Support Group. Lura f'Novembru tal-2015 Victor tilef lil mara tiegħu Graziella. Ħajtu litteralment inbidlet mil-lejl għan-nhar. Il-ħajja li kellu qabel spiċċat. Ovvjament beda jfittex li jerġa' jibni ħajja personali u dik soċjali. Fittex is-sapport u sab is-sapport ta' dan il-grupp, il-grupp Minus One. Illum il-ġurnata Victor ilu fit-tmexxija ta' dan il-grupp, il-grupp Minus One, għal dan l-aħħar snin. Illejla ħa nitkellmu fuq is-support group Minus One ma' Victor kif ukoll fuq l-istorja tiegħu u fuq il-ktieb li kiteb sabiex jispira lil min jaqrah. Ħa niltaqgħu ma' Victor minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum it-Tlieta, erbatax ta' Frar, jum San Valentino, jum il-maħbubin. Skont it-tradizzjoni, illum Kupidu jkollu naqas x'jagħmel mhux ħażin, jiġri min-naħa l-oħra. Naf li hawn ħafna li jirribattu li hija ġurnata bħall-oħrajn, però mbagħad hawn ħafna wkoll li għall-ġurnata tal-lum ikunu ilhom jippreparaw xi sorpriża ħelwa jew xi ħaġa speċjali biex dik il-persuna li tant tkun għal qalbhom jagħmlulhom ġurnata naqra differenti. mis-soltu. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistieden tiegħi llejla. Il-mistieden tiegħi llejla kiteb ktieb b'mira li joffri tama lil romol jew lil dawk kollha li jkunu għaddejjin minn xi żmien kemxejn diffiċli. Wasal il-ħin biex nilqa' ħdejja lil Victor Galea. Serata tajba Victor. Hello all. Kif int? Alright, tajjeb ħafna ta. Tista' takkomoda ruħek kont mejjet biex nilqek bl-innu tal-Milan. Aħjar le għalissa.
Imma għandna d-direttur Juventin. Miskin, miskin.
U beda jiddidni li mhux se jaħdem jekk għanduq tal-Milan. Għalissa d-dajjen mizmin ħażinu. Victor għandi bżonn ftit dettalji biex nżommu ma' tradizzjoni ta' prime time biex nirreġistrak. Isem ikun jom. Victor Gallia.
Victor Gallia.
Data ta' twelid. 24 ta' Ottubru.
1964.
Jiġifieri għalaqt. Għalaqt 58. 58. Kont se nse- kont se nxejħek sena. Ma jimpurtax. Fejn inti mwieled, Victor?
Eh, l-Pietà, l-isptar.
Pietà, imma tajjeb li ngħidu. Imma ħamru nies mit-Triq tar-Rex jien. Isma' fuq l-istess skala ta' kuluri bqajt. Eh, għax peress li nħawwad jiena allura biex. Ħamrun, Milan.
Ejja, biex ma jkollix taħwid fil-kuluri. Aħmar u żammejt iswed biss. Aħmar u iswed biss.
Victor, ħa nieħdok lura f'Novembru tal-2015. Sfortunatament, tlift il-mara tiegħek Graziella. Kemm kontu ilkom miżżewġin? Konna ilna miżżewġin 24 sena, konna qed naħsbu x'sa nagħmlu għal għeluq il-25 sena. Jiena l-mara ħassitha ma tiflaħx l-erbgħa u mietet it-tnejn ta' wara. Ġifieri, b'kollox naħseb konna ilna xi 33 sena nafu 'l xulxin. Victor, inti tkellem li ladarba Graziella ġiet nieqsa ħassejt li d-dinja tikkrolla fuqek. Għax tiġi maħkum minn ħafna biżgħat, minn ħafna dubji, minn ħafna rabja. Ħajtek, jien għandi ġiex tliet tfal, Gabriella u Gianluca. Deċiżjonijiet waħdi. U kemm kellhom żmien dak iż-żmien? It-tifla kellha għoxrin u t-tifel kellu ħmistax. Kienu daqsxejn kbar, però xorta l-omm dejjem għandek bżonnu anke kieku jkollok sittin sena. Jkollok bżonn ommok, aħseb wara dik l-età. Jiena llum niggustat tifla anke jekk tkun ħierġa tiġi quddiemi biex nara x'pulita. Jien dejjem naqbad magħha nsibhilha xi ħaġa, ġifieri hekk ssadratni. Imma tħossha u tgħid m'hawnx ommha u tista' tiftiehem iżjed m'ommha u It-tifel kellu ħmistax-il sena immaturaw ħafna t-tfal, eh, ġifieri għax jien tlift il-mara vera imma huma tilfu 'l ommhom u. Victor, inti titkellem ukoll kif ladarba Graziella ġiet nieqsa, litteralment kellek terġa' tibni ħajtek mill-bidu. Soċjalment, personalment kellek terġa' tinbena. Żgur, l-ewwel nett jien anki għas-soċjetà ġejt single u Meta jiena m'iniex single jien armel. Ehm inti anki l-ħbieb li jkollok jekk ikollok żewġ koppji dejjem ngħidha di ta' jien jekk ikun hemm tliet koppji dejjem joħorġu flimkien u xi ħadd minnhom jiġi nieqes l-oħrajn għandhom diffikultà kif ħa jġibu ruħhom. Għax inti anki jekk sempliċiment tgħid x'għamlet il-mara l-bieraħ l-ieħor ħa jħossu waħdu U fejn ħa taqbad tmur huma bil-mara u inti waħdek?
Total Tools, super on quality, super on price. Cordless drill 20 volts bl-impact function, komplut basket, zewġ batteries, charger u 50 bitċa accessorji. Għal prezz ta' 222 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Gabriella t-tifla Għenitek taffaċċa r-realtà u timxi 'l quddiem. Eħe, biex inkun onest, it-tnejn huma tfal u anke missier il-mara għeni ħafna. Jiena dik il-ġimgħa li ġiet nieqsa l-mara kont qed nara t-television, għadni niftikarha ċar jiġifieri, u ġiet it-tifla qaltli Daddy, qaltli, jiena u ħija nafu kemm kontu tinħabbu inti u l-mara, inti u l-mummy, għix ħajtek aħna ħa ngħinuk. Meta kienet ħajja l-mara hekk kienet tgħidilha, jekk jiġrilha xi ħaġa lid-Daddy għinuh. U ironikament naħseb flok Għinthom jien iżjed kienu ta' għajnuna huma. Anke missier il-mara qalli Vic, qalli fuq il-kuxjenza m'għandek xejn, qalli tlaq lil barra toqgħodx id-dar maqful. U kien hemmhekk hu li fittixt l-għajnuna għax hija daqsxejn storja kbira he biex timxiha waħdek.
Inti meta bdejt tfittex sibt il-grupp Minus One? Eh, jiena kont niftakar qed nibrawżja l-internet għax jiena bniedem li meta ma ikolli dubju fuq xi ħaġa jiena xtaqt inkun naf minn xi se ngħaddi. Kelli dik li bl-Ingliż tissejjaħ fear of the unknown u U meta fittixt sibt li hawn grupp Malti għar-romol biss li huwa l-minus one. U tant kont jiġifieri mhux qed niffunzjona sew, lanqas għedtilhom min jien, just bgħatt l-email u wiġbuni u dħalt fil-grupp. Il-grupp minus one tagħmlu fih numru ta' funzjonijiet differenti, tagħmlu attivitajiet soċjali, Eh, għax int, aħna naħdmu fuq żewġ binarji. Il-binarju soċjali fejn inti tagħmel nukleju ta' ħbieb li jifhmuk. Għax empatija jkun hawn imma jifhmuk le. Għax kif ngħidu trid tkun iġġarrabtha l-istorja biex tifhimha sew. Avolja anki fl-istess romol mhux kulħadd ikun l-istess karattru, aħna mhux kollha għandna l-istess karattru, anki l-mewt hi unika, kull mewt hi unika. U dak li ħadem għalija mhux bilfors jaħdem għal ħaddieħor. Allura aħna naħdmu fuq fuq il-lat personali li dak li jkun kif ngħidu jsib saqajh. Għax inti tinqatalik waħdek tibda ħafna domandi li l-ħajja spiċċat issa min ħa jħobbni, issa iniex kapaċi nrabbi t-tfal, issa kif ħa nżomm id-dar, ħafna domandi negattivi. Aħna l-agħar relazzjoni li jkollna f'ħajjitna hija relazzjoni magħna nnifusna. Għax dejjem nitimgħu lilna nfusna b'affarijiet negattivi. U dik tagħmlilna ħażin. U naħdmu wkoll fuq il-bażi soċjali. Aħna għandna kumitat, qegħdin sebgħa fil-kumitat. Għandna min jorganizza l-attivitajiet. Aħna kull nhar ta' Ġimgħa, sajf u xitwa, għax jiena meta bdejt immexxi l-grupp għedtilhom is-sapport m'għandux staġuni. Mela jrid jibqa' għaddej is-sena kollha. Diġà għandna problema li nintaqgħu darba f'ġimgħa biss, eh! Għax, eh, min hu waħdu, darba f'ġimgħa kważi kważi mhux biżżejjed. Jiena niftakar darba konna okkażjoni qed nitkellem jiena u l-partner tiegħi ma' persuna u għedtlu x'ħa tagħmel il-Ħadd jien? Qalli jien il-Ħadd qalli noqgħod fid-dlam fuq siġġu, inħares lejn l-alloġġ u nikpi. Ġifieri ara daqsxejn is-solitudni, u s-solitudni ħafna qed huwa interpretazzjoni ħażin, eh? Is-solitudni jaħsbu li għax tkun waħdek. Is-solitudni tista' tkun f'nofs elf ruħ u tħossok waħdek. Jiena niftakar l-ewwel, semmejna l-Ħamrun, l-ewwel San Gejtanu li ġie meta mietet il-mara, it-tfal bdew jgħiduli Daddy mur il-marċ, mur il-marċ, mur tintaqa' man-neputijiet, tintaqa' ma' sħabek. U aktar biex ma ninkwitahomx milli għax ħassejtni komdu mmur il-marċ, mort. Issa immaġina l-Marċ ta' San Gejtan u dawk in-nies kollha u inti tħossok waħdek. Waħdek. Jiġifieri jien dik is-solitudni li li tinkwitani. Lanqas is-solitudni li li wasalt id-dar wara ġurnata xogħol, qatt tieħu naqra tè, qatt tisma' ġiex diski, dik mhux solitudni dik, anzi bżonnjuża għax kif ngħidu qed tiċċarġjaw il-batri. Inkunu qed niċċarġjaw il-batri. Għax disgrazzjatament hawn ħafna li huma waħedhom u u l-grupp minus one hemm dik l-għandu tajba ħafna li inti plus li ġejt il-laqgħa tal-Ġimgħa mela l-Ġimgħa ġa għandek fejn tmur kull nhar ta' Ġimgħa inti mbagħad tagħmel ħbiberiji. Allura fejn naf jien joħorġu s-Sibt, joħorġu l-Ħadd, sifru flimkien il-membri, jinbtu dawn il-ħbiberiji. Victor, inti wkoll ktibt dan il-ktieb, bit-tama li toffri, bil-mira li toffri tama lil Romol. Għandek rakkonti mill-aktar intimi tal-esperjenza personali tiegħek. Fih jiktbu t-tfal tiegħek ukoll. Però waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni f'dan il-ktieb hija l-ittra li hemm ta' dik il-mara. Eħe, il-ktieb hemm, ara l-ewwel nett dak ma kontx inqum filgħodu ngħid għandi siegħa ċans u ħammur nikteb. Jiena ma nqiss ruħi xi awtur Jiena ġifieri xtaqt ngħin għax kif għedtlek meta fittixt online ma sibt xejn għal Romol. Li sibt, studji barranin. Magħmulin minn esperti barranin f'pajjiżi barranin. U aħna soċjalment u l-kultura tagħna hija differenti. Is-sew għax forsi Malta hija pajjiż żgħir. Però aħna l-familja għadha iżjed magħquda. U jiena kont, per eżempju, anki nkun qed nieħu kafè ma' ħabib u naqbdu xi diskussjoni fuq xi ħaġa, dik kienet tnebbaħni U meta l-Muża sejħilha li trid li nikteb fuqha, nikteb fuqha għax jiena kull storja li hemm hija intiża li wassal messaġġ. Però tajt daqsxejn definizzjonijiet ta' ċertu kliem, semmejt partijiet mill-istorja, kitbuli xi esperti, kitbu l-membri wkoll l-esperjenzi qosra tagħhom. Kitbet ittra t-tifla tiegħi għax l-ewwel żmien jiena u t-tifla ma kienx faċli għax jiena naħseb kont egoist, kont qed nara n-niket li għaddej minnu jien, imma ma kontx qed nifhem li t-tfal għaddejjin minn niket ukoll. Hemm ittra ta' mara li kitbet lir-raġel tagħha ftit ġranet qabel qabel qabel mietet, nirringrazzjah ħabib tiegħi illum li silifieli biex nippublika. Għamilt xi poeżiji, għamilt pinġijiet b'messaġġ għax xi kultant stampa b'messaġġ Twassal messaġġ qawwi iżjed minn ħafna kitba. Il-ktieb tani ħafna sodisfazzjon. Min qrah il-ktieb tani ħafna sodisfazzjon. Il-ktieb mhux se ssejbu fil-ħwienet. Għax il-ktieb ma ktibni, ma ktibtux biex nagħmel il-qligħ. Fil-fatt jien għalija laqqas ħadt xejn mill-ktieb. Il-donations li daħlu mill-ktieb kollha marru għall-Għaqda. Biex kieku konna bżonn. Għall-Minus One. Għall-Minus One. Biex kieku konna bżonn nipprintjaw iżjed, Aħna m'għandniex għajnuna u aħna ġifieri l-flus li għandna huma ftit u bejnietna ġifieri. Victor, fadlilna l-aħħar 30 sekonda x'il-ħin minn idejna litteralment tar. Illum jum San Valentino. X'inhu l-kumment tiegħek għal min fil-preżent qiegħed f'sitwazzjoni li kont inti f'lura ta' f'Novembru lura tas-sena 2015? Ara, jiena, il-papa tiegħi kien armel. Jiġifieri kienet kien tilef l-ewwel mara. U mbagħad intaqa' mal-mama tiegħi, iżżewġu u kellhom lili. Mela jien minn meta kont żgħir bdejt nisma' l-kelma romol. U l-mama u l-papa tiegħi kienu qishom żewġ lovebirds, dejjem flimkien. Jiġifieri jiena kont naf li meta tormol tista' terġa' ssib l-imħabba, mhux bilfors. Mhux bilfors, hawn min jiddeċiedi li jagħmel ħbiberiji biss, li jkun ħabib, li jkollu ma' min imur jieħu drink, ma' min ħareġ. U hawn min bħali u llum għandi relazzjoni. Ġiet miegħi hawnhekk, ġiet it-tifel tagħha wkoll, għax dilettanti jaraw kif isir programm u hekk. Le, jien nagħmel kuraġġ. Ma toqgħodux tagħtu każ x'jgħidu n-nies u ma jgħidux in-nies u hekk. Inti trid bil-kalma kollha tieqaf u tiddeċiedi, taħseb sew għax, Mhux faċli li tidħol persuna ġdida fil-familja għat-tfal. Hemm affarijiet materjali li jistgħu jidħlu fin-nofs. Hemm, u jiena meta nitkellem fuq imħabba ta' Romol qed nitkellem fuq imħabba vera. Mhux l-aqwa li għandek mara jew l-aqwa li għandek raġel. Min irid jifhimni jifhimni imma naħseb ċar qiegħed. Ġifieri li trid tħobb persuna oħra u ma tistax toqgħod tqabbel il-partner mal-mara Il-partner hija karattru. Persuna ġdida. U l-mara hija karattru.
Jiena ma noqgħodx ngħid għax il-mara kieku kienet tagħmel hekk jew għax. Ma tista'. Fl-ebda sitwazzjoni ma tista' tqabbel persuna oħra. Din mhix logħba futbol u semmejna l-futbol. Bdilt plejer biex qed jilgħab ieħor aħjar jew daħħalt riserv bidla tattika jew hekk. Di tlift il-mara inti ma jfissirx lanqas li għax għandek relazzjoni ġdida ħa tinsa lill-mara u r-raġel le. Għax ħafna jaħsbu hekk, malajr nesiha, malajr nesih. Mhix kwistjoni ta' li tinsa. Le mhix kwistjoni, jiena Mal-partner tiegħi nitkellem ħafna fuq ir-raġel tagħha. Hija storja kompletament differenti.
Eh żgur, u inti, inti kif għadna l-ewwel trid tibda tibni ħajja soċjali u ħajja personali ġdida u issa jekk inti tiddeċiedi li tagħti ċans li tarġa' tħobb u li tarġa' tkun maħbub, eh jien nista' ngħid li sibt familja oħra. Kulħadd għandu dritt jitbissem għedt li Victor u kien, kien, kienu ftit li kliem li vera laqtuni lili. Eh għax aħna għandna t-tendenza li nibdew neżistu. Aħna rridu ngħixu mhux neżistu. Victor, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla u iktar grazzi talli qsamt l-esperjenza tiegħek u talli ktibt dan il-ktieb li tant qiegħed jagħmel ġid lil kull min qiegħed hemm barra li fil-preżent qiegħed iħossu kemmxejn f'sitwazzjoni diffiċli. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi, fil-fatt grazzi għal Kun għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Kun, jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ser jirnexxilek toħroġ dik it-togħma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Berocca Għalik għandha numru ta' vitamini biex taffaċċa l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll bl-akbar konċentrazzjoni. Għalik ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali grazzi għal jogiti, l-isbaħ mod ta' kif tista' tagħlaq il-ġurnata f'dan iż-żmien tas-sena, kif ukoll grazzi għal nemnem, għalik għandna xemgħa li kull darba li ħa tixgħelha żgur ħa tiftakar fina ta' prime time għax ħa timlilek id-dar letteralment b'riħa vera tfogħok. Dik toħodha lit-tifla żgur.
Mela ngħadduha mill-ewwel lit-tifla, lil Gabriella. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi lilek. Lilkom it-telespettaturi nħaġġiġkom tieqfgħu hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' reklami, kif niġu lura ħa nilagħbu kontra 30 sekonda, eqfgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba Hawn Berocca, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized.

Fil-ġimgħat li għaddew kellna kompetizzjoni mmirata għal koppji flimkien ma' Nemnem Candles. Ir-rebbieħa huma Ellison u Wayne. Iris u Romeo. Oksana u Dwayne. Nawguralkom Jum il-Maħbubin mill-aqwa. Grazzi talli ssegwuna.
Wasal il-ħin biex nieħdu t-telefonati, wasal il-ħin biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Mil-bieraħ uritna jackpot ta' 195 euro. Is-sera ta' tajba minn hemm? Stephanie. Stephanie, li ma set ta' domandi tixtieq mis-set numru 1 sa' set numru 10? Il-numru 5.
Is-set numru 5. Stephanie, blażla tiegħek il-jackpot ser Jonqos b'għoxrin ewro, morna għoxrin ewro lura. Titħarbaċ, għax morna minn taħt, xorta dek fiċ-ċans li terbaħ il-flus cash. It-30 sekonda tiegħek Stephanie telqu issa. Awguri.
Stephanie, li mu t-tielet xahar tas-sena? Marzu.
Proset.
Kontra min rebħu l-Franċiżi l-finali tal-World Cup tal-futbol fl-1998?
Arġentina. Ħażina.
Tintlibes fuq rasek minħabba l-kesħa tibda bl-esse. Kufja.
Proset.
Lil min tiżżewweġ Penny fis-serje Big Bang Theory? Leonard jew Howard? Howard.
Ħażina.
Naqqas dsatax minn 24. Disa'.
Le.
Ħażina. L-ewwel ħanut ta' Skada l-ħin. Kellek ċans ittini risposta oħra tajba. Meta għedtlek naqqas 19 minn 24 ir-riżultat kellu jkun ħamsa. Però il-ħames risposti tajbin ma waslux il-jackpot baqa' hawnhekk għada ħa nilagħbu kontra 30 sekonda. Issa huwa l-mument li inti tirreġistra. Ibgħat SMS fuq in-numru 5061 2100 bid-dettalji tiegħek. Jien minn hawnhekk nirringrazzja lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u jiena u intom ħa niltaqgħu għada fit-tmienja u għaxra. Għada ser nospita lil. Paolo Mangiola li huwa d-Direttur Artistiku ta' Sfin Malta, l-kumpanija nazzjonali ta' Sfin.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

Total Tools Malta. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist.
Logo Express.
Eva Garden.
Privé Hairdressing.
Oriental.